Calamita jkompli b'aktar u aktar mistiedna u nilqa' miegħi lil Cain Said fil-fatt mill-Fondazzjoni Logħob Responsabbli. Insellimlek. Insellimlek Stephanie, insellem lit-tim kollu wara Calamita, insellem lit-telespettaturi u nixtieq bil-quddiem nawgura l-Għid it-Tajjeb lil kulħadd. Tant ieħor lilek u l-familja tiegħek. Fil-fatt illum ħa nitkellmu dwar l-użura. U kemm problemi iġġib magħha hux vera? Tispjegalna ftit fil-fatt u x'tagħmel ukoll din il-fondazzjoni? Iva, il-użura tista' tgħid llum il-ġurnata hija meqjusa bħala pjaga soċjali li sfortunatament din il-pjaga tħollu torbot mal-attività tal-logħob tal-azzard u ħidmet il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli huwa li l-Fondazzjoni tipprovdi kemm għarfien u kemm sapport għal kull min, speċjalment kull min ikun qed ibati mill-attività, jiġifieri li l-attività tkun qed tniggżu finanzjarjament, mentalment, soċjalment, eċċetera. Huwa vizzju, mhux hekk? Ara, il-logħob tal-azzard, jekk jiġi pprattikat b'mod bilanċjat, jekk jiġi pprattikat b'mod responsabbli, ma fiha xejn ħażin. Hemm barra hemm ħafna nies li jipprattikawh bilanċ ta' ħin u kontroll ta' flus ukoll u hemmhekk nerġa' ngħid ma fiha xejn ħażin, anzi il-persuna tkun qiegħda tgawdi mill-pożittiv li tali prattika tipprovdi. Li jiġri sfortunatament ikun hemm każijiet, f'kollox f'ħajjitna kull attività li aħna nagħmlu għandek it-tajjeb u l-ħażin u importanti immens li nżommu responsabbli. Allura l-attività tal-logħob tal-azzard għandek it-tajjeb u għandek il-ħażin. Normalment meta individwu jipprattika l-attività b'mod eċċessiv, jiġifieri Steph jaqbeż il-kontrolli tal-ħin u l-kontroll tal-flus, hemmhekk jibda jiżżerżaq bil-mod il-mod f'riperkussjonijiet li jimpattaw il-ħajja tal-individwu. U jibdew ġejjin ħafna problemi. Hekk u semmejna l-użura. Waħda mill-agħar, nista' ngħid, riperkussjonijiet li aħna nisimgħu fuq il-linja ta' sapport 1777 ikunu każijiet fejn persuna tibqa' tgħix bit-tama ta' dik il-famuża rebħa, tibda tpoġġi l-attività number one place fuq kull attività oħra qabel it-tfal, qabel il-ħajja tal-familja, qabel il-ħajja soċjali, tpoġġi l-logħob tal-azzard waqt. ix-xogħol. Jiġifieri fejn il-persuna. Tibda tissellef il-flus, hux vera? Hekk hu, hekk hu. Fejn il-persuna tibda toħroġ ħafna flejjes minn buta, nisimgħu b'każijiet fejn il-Malti jgħidlek tispiċċa fixxa, jiġifieri. Kważi kważi jitilfu kollox. Jiġu darhom mal-ħajt finanzjarjament, jitilfu l-intrapriża tagħhom, jitilfu l-proprjetajiet tagħhom. jitilfu r-relazzjonijiet amorużi tagħhom, jitilfu sfortunatament il-. Anki l-familja tagħhom. Hekk hu, il-familja, l-fiduċja tat-tfal, eċċetera Hemmhekk il-persuna tkun għaddejja mill-vizzju patoloġiku. Fejn, nerġa' ngħid, tpoġġi l-logħba tal-azzard l-ewwel u qabel kollox f'ħajjitha. Hemmhekk, normalment individwu jibda jara minn fejn se jiggwadanja aktar flus. Normalment l-ewwel ħaġa li jitolbu huma l-familjari, imma mbagħad iduru għan-nies hemm barra, ġifieri jidħlu f'użura huma stess. Nisimgħu b'każijiet fejn il-persuna stess toħloq l-użura, tmur fuq persuna oħra tgħidilha, ngħidu, nieħdu eżempju, tini elf ewro u fi tliet xhur jiena nirdoppjahomlok, pereżempju. U l-iżball isir mhux mingħand mhux fuq persuna waħda biss, imma fuq aktar minn persuna waħda. Jiena nieħu l-flus mingħand persuna A biex inħallas il-bejgħ u l-istess nibqgħu sejrin. Sfortunatament kulħadd jaf li r-rati tal-interessi fejn tidħol u żur huma għoljin, għandek 30 fil-mija u fuqhom meta suppost huwa permessibbli sa 8 fil-mija. U sfortunatament nerġa' ngħid il-persuna tibqa' tibqa' nieżla fil-qiegħ tal-bir. Importanti Steph li kemm jista' jkun anke jekk inkunu qed nilagħbu dan il-logħob. Meta nsemmi l-logħob tal-azzard għandek il-gambling, jiġifieri għandek il-logħob tal-azzard f'casinos, ħwienet tal-logħob, swali tat-tombla, eċċetera Lokalitajiet kollha liċenzjati mal-Awtorità Maltija għal-Logħob. Imbagħad għandek dak il-logħob tal-azzard, dak il-gambling li jsir online, dak li nsejħulu iGaming. Ir-riskju monetarju dejjem qiegħed hemm fl-attività u r-riskji jkomplu jiżdiedu meta l-persuna, pereżempju, tilgħab taħt l-effett tal-alkoħol jew inkella taħt l-effett tad-droga. U l-Fondazzjoni dejjem issostni, dejjem tħambaq li kemm jista' jkun tilgħab u te clear head, jiġifieri ma tilgħabx taħt l-effetti tal-alkoħol u ma tilgħabx taħt l-effetti ta' droga biex inti tkun tista' tagħmel deċiżjonijiet kemm jista' jkun għall-ġid tiegħek.
Ekku. Jekk wieħed forsi li qed isegwina u għandu bżonn l-għajnuna, fejn jista' jirrikorri fil-fatt? Yes. Aħna fejn tidħol u żura nitkellmu maċ-Ċentru tas-Servizzi ta' Żura tal-Caritas. Imma importanti immens. Il-persuna per se trid tagħmel il-kuraġġ magħha nfisha. U kemm importanti ma tiddejjaqx fil-fatt li għaliex ħa tieħu biss għajnuna minn għandkom, mhux vera dil-fondazzjoni. M'hemm xejn ta' mistħija. Ekku. Kulħadd. Intom iżommu kollox kunfidenzjali fil-fatt tajjeb li ngħidu. Kulħadd huwa bniedem tad-demm u l-laħam, jiġifieri u kulħadd kapaċi jiżbalja. Irridu nibdew minn hemmhekk. Issa, normalment vera persuna idum jiċħad, forsi jaqa' għall-gideb, nisimgħu b'każijiet ta' nanniet li jaqgħu għal ċertu problematiċi bit-tombla, eċċetera. Il-każijiet kollha għandhom xi ħaġa inkomuni, l-eċċessività. Jiġifieri l-persuna jkun għaddej tajjeb, u f'salt minnhom ma jżommx mal-kontroll finanzjarju u ma jżommx mal-kontroll ta' ħin. Allura l-Fondazzjoni dejjem tħeġġeġ biex kull min hemm barra għandu dan id-delizzju jimxi mal-kontrolli. Jiġifieri inti fix-xahar tagħmel il-budget tiegħek skont kemm għandek paga fix-xahar u tgħid isma' jiena ħa nirriserva dan l-ammont fix-xahar għal-logħba tal-azzard. Daqshekk, u dan billi wieħed jilgħab forsi xi ħaġa żgħira, x'jgħidlek hawn min jgħidlek forsi jiena nieħu pjaċir immur inqatta' ngħaddi siegħa, huwa mod, imma jekk bniedem ikun qed jilgħab il-paga kollha, pereżempju, li lanqas biss ikollu biex jitma' lill-familja tiegħu hija xi ħaġa totalment differenti. Hekk hu, sew qed tgħid. Importanti ħafna li l-persuna tibqa' responsabbli kif għedt fil-bidu tal-intervista, Steph. Aħna kull ħaġa li nagħmlu f'ħajjitna nippruvaw, ejja ngħidu hekk, nippruvaw nagħmluha b'bilanċ, nippruvaw nieħdu l-pożittiv, nagħrfu n-negattiv x'inhu u ma nkunux eċċessivi. Tajjeb illi ngħidu li aħna Mhux qegħdin hawn biex niġġudikaw lill-ebda persuna, ġifieri din il-fondazzjoni qiegħda imwaffqa fil-fatt biex tgħin 'il dawn in-nies, 'il għaliex kif għedt inti dan kulħadd faċli li forsi jiżbalja, ejja ngħidu dan kulħadd kulħadd uman. Uman, hekk hu. Jiġifieri dana mhux qed ngħidu li ħadd mhu perfett fil-fatt, imma kemm hu importanti li bniedem forsi qed jirrealizza illi qiegħed miexi fi triq li mhix daqshekk tajba, illi jgħid isma' jiena nixtieq li issa għamilt forsi żbalji biżżejjed, issa forsi wasal il-ħin illi nagħmel pass għall-aħjar u jirrikorri għandkom fil-fatt. Hekk hu l-importanti li nirrealizzaw kmieni. Ma nirrealizzawx meta jkun tard wisq, meta jinkisru ċertu relazzjonijiet. Allura anke min iħossu li għaddej taħt kontroll, ma fiha xejn ħażin biex jagħmel dak li ngħidulu self-testing, jiġifieri isma' jiena, Miexi mal-bilanċ? Iva, le. Qed noħroġ aktar milli jmissni? Ix-xahar li għadda ħriġt ammont aktar? Ma ħriġtx. Mort nilgħab? Le. Qed iwassalni għal ċertu gideb mal-mara tiegħi, mar-raġel tiegħi? Dawn huma kollha mistoqsijiet żgħar żgħar fejn persuna tkun meta ssaqsihom tkun taf fejn qiegħda fl-attività. Jiġifieri. Nistgħu wkoll inċemplu kważi kważi fuq il-linja ta' sapport anke meta ma nkunux ivvizzjati. Tista' tgħidilna n-numru tat-telefown jekk jogħġbok? Iva, n-numru huwa kif qed taraw fuq l-iscreen wieħed seba' seba' seba' u kważi kważi dejjem inħeġġeġ lil anke lil dawk li jistħu jsemmgħu leħinhom biex jidħlu fuq il-websajt tagħna www.rgf.org.mt u hemmhekk għandna servizz ta' chat support. Jiġifieri l-istess il-kunfidenzjalità hija assoluta imma għal min jistħi jsemma' leħnu ikun jista' juża l-apparat teknoloġiku biex jiċċettja l-istess mal-aġenti tagħna li huma mħarrġin sena sħiħa. Dak li jkun ukoll illi forsi bħalissa qed iħoss illi tilef intom żgur m'intomx ser tiġġudikawh, jiġifieri kemm hu sabiħ illi wieħed iċempel il għaliex ħa jiggwadanja biss fil-fatt minnha din il-fondazzjoni. Iva. Intom tistgħu tiggwidawhom għall-aħjar. Hekk hu dik dejjem. Is-sapport huwa dmir tas-soċjetà li tipprovdi s-sapport. Aħna dejjem ngħidu, jista' jkollna telefonata waħda. Imma dik it-telefonata rridu nilqgħuha, rridu nisimgħu, il-karba, u rridu nagħtu s-sapport tagħna. Jiġifieri s-soċjetà tipprovdi dak is-sapport, il-fondazzjoni qiegħda hemm, imħarrġa, sena sħiħa, sta għall-persuna li tagħmel il-kuraġġ u ċċempel. Għalxejn iċemplulna membri tal-familja meta l-persuna per se ma tkunx aċċettat magħha nnifisha li għandha bżonn is-sapport. Jiġifieri parir żgħir lill-membri tal-familja li jgħaddru lill-persuna, żbalji kulħadd jagħmel, inpoġġu madwar mejda niddiskutu jekk hemm bżonn jekk il-persuna vvizzjata tkun qed tmexxi l-andament finanzjerju tal-familja, dak l-andament, jitmexxa għal persuna oħra, importanti immens. Nerġa' ngħid, inkunu paċenzjużi, ir-recovery ma ssirx mil-lum għal għada. Il-proċess huwa twil imma l-proċess huwa kuraġġuż ukoll. Jiġifieri nisimgħu b'każijiet li jkunu ħażin u jaqilbu l-folja tagħhom għat-tajjeb, allura l-possibilità Hemm għeda, u kif dejjem ngħid, xejn mhu impossibbli fil-ħajja. Xejn mhu impossibbli, hekk hu fil-fatt hekk kont se ngħidlek, għaliex intom apparti li tisimgħu forsi u jkollkom telefonati illi forsi ma jkunux daqshekk tajbin imma żgur li jkollkom ukoll riżultati pożittivi fil-fatt. Hekk hu, hekk hu.
Barra minn hekk irridu nirrikonoxxu li l-riperkussjonijiet mhumiex finanzjarji biss. fuq min ikun qed jilgħab b'mod eċċessiv ikollok riperkussjonijiet mentali, dwejjaq, mood disorders, depressjoni kbira, għandek riperkussjonijiet fiżiċi wkoll għal min lanqas biss jorqod b'ansjetà pereżempju. Jiġifieri rridu nitfgħu kollox taħt il-lenti. niftħu moħħna għal ċertu terminoloġiji għal x'ikun għaddej fid-dinja teknoloġika wkoll li taħtha jaqa' l-logħob tal-azzard u naraw kif nistgħu napproċċjaw il-persuna mhux b'għajjat Mhux bi storbju. Biex inkunu nistgħu ngħinu dak li jkun ukoll. U kemm jista' jkun ngħinu nkunu hemm fil-proċess ta' riabilitazzjoni tal-persuna. Għax kif għedt inti stess din mhijiex se ssir mil-lum għal għada u naraw ukoll x'wassal biex il-persuna bdiet dan il-vizzju fil-fatt. Hekk hu, ara l-kilba għal dik il-famuża rebħa, tant hi b'saħħitha f'nies li jkunu qegħdin ibatu, li l-persuna l-ħin kollu, jiena dejjem nisħaq, jorqod bit-tama li joħlom fuq dik il-famuża rebħa, joħlomha u jqum jilgħab filgħodu. Jiġifieri rridu ngħaddru lill-persuna, ngħaddru lill-persuna, nagħtu ċ-ċans lill-persuna anke fuq il-postijiet tax-xogħol fejn ikollna ħaddiema li għaddejjin mill-vizzji, mhux biss tal-logħob tal-azzard imma anke vizzji tal-alkoħol u vizzji tad-droga, nagħtu ċ-ċans u nipprovdu s-sapport kemm nistgħu. Grazzi ħafna, grazzi ħafna Keith talli għaġbok tiġi. Rokna verament interessanti u nħeġġeġ lil dawk kollha illi qegħdin isegwuna biex jekk għandek bżonn l-għajnuna tiddejjaq xejn u ċċempel wieħed seba' hux vera seba' seba'. Importanti ħafna ftakru dak in-numru il għaliex ħa tirċievu ħafna u ħafna għajnuna u telefonata l-bogħod, telefonata tiegħek tista' tkun is-salvazzjoni tiegħek stess.